Lakodi tam pa Bosmic moni ma tamo ni jami weng mere me i lobo Acholi omyero obed kit ma en mito kwede ni, eni pe obilar i Rasta. Tammi ni pe obilar i wod pa ryemo. Lakodi citaili moni ma in imyero ijemi me wi lobo weng obed kit ma in imito kwede, jami weng owot kit ma in imito kwede ni, citail eni pe obilar i wod pa ryemo. Pe obilar-ri matwal. pe obilarre, kit wa i wi polo pe obilarre. Ti nenone, pien ka in ineno mot, ngat mo iken mo ngamo doge uti myero ni inyono piny. Ngat mo iken mo ngamo doge uti myero ni iyero inyono piny. Ee, ja rasta, pe larre. Ingeyo ni i lobo kany, dano weng gitye en ki apwode me ming-ngi. Ming Lubanga opoko bot dano weng. Dano weng tye ki ming. Dano me i wi lobo niko weng gitye ki ming ma meggi. So jo mukene dong pe gubiye medo ming pa otim dok i kom ma meggi-ni. Pe gubiye matwal. Gubimoko ko tamgi eko giwaco ni, aa, an ba twoma wek akemme ki minga-ni. Ka dok ni amed iye pa wod pa ryemo, pe obilarre. Ni dok amed iye

Ionyo mingiyo weng, ilabo weng i komgi, gubiyeo rasta man. Ento mukene kacalo wod pa adongi, ah, pe lare, pe lare. Kacalo an mere wod pa adongi, ah, rasta man pe obilare. Pien pe obilare ni an alab mingo, mm, mega-ni romo. An tum akemme ki ming ma mega-ni nongo ber. Loyo ni dok amed pa ngat mo iye. Aa, pe larre. Ter, amedi i kom ter, ter ma mega dong kimyeo. Ni amedi, en atingo weng. Pe larre Rastaman. Man bene poyo wiya tutwal. En i style moni ma nongo yam nongo lakwena nyo olum olum nongo omakowa ni kiketi otac mo, ka guketo otac i wii Kiketo mac cigiri nongo tye ka cek i dye wii muranga kiketo kunu muranga tye ka cek i wii in iting muranga i komi iting i wii kenyo ma agaba odwali pig muranga omyero oo i komi. Mac bene omyero opoti i komi, omyero ikany ci dong o ka mo ma wod paco mo owaco ni aa olum olum wun dong kite ni wiwu dong rac nining ma dong oneko an dong adegi. Dong adegi dong akanya baba en dong pe dong pe kanye. Muranga malyet i wiya mac ci giri i wiya awang dong oromo. Lyeto be keken mito nekao so gin na tye Ah, tuma dong neka o, an dong adegi, dong kwone bene dong adegi, dong bene adeg kwone, kwone bene dong konye pe, an bene dong pe amito kwone, cokke jo ocako lok macalo wiye omyero wiye tye myero oballe aballa. Ingeyo en olum olum. ka dok in itime ni wii bene dok ababani dok dit loyo megio ca mukene dok gubinyere anyera ci gubiweki ci gunyero wod paco ni anyera en obedo wod pa dibe mo ma wiye rac rac mo wiye tye bad news en kodi wic moni ma kiwaco ni wic ma ocamo cente gigo Nyen wa idong neka. Ci olum olum onyero nyer matek. Ci ki wa ni aya. In dong tim ber dok dong gang wa gonyi dong. En en bene okete ki gonye ki nyiri en nu nyiri dong bene odoko gang. Ineno? Jami ne mere weng en obedo me ata ata kumeno. Mukene doki mukene doki pien wan i Acholi weng ba wan weng wabedo lum lum ba Acholi weng obedo i lakwena koni ideg koni imito teke in Acholi ibedo i lakwena ka ma oringo i Kampalane ci aye nyo oringo bino yaline ento ka wan ma wagak koko gangngi wan weng onongo watye olum olum kong kimaki nyo itye gang apoko apokone pe wan weng olum olum. Co wod pa maa eni man eni mere ki ikom lukung gi kene kulu ki center lukung kenyo nyer gin ma otime en aye ni olum olum omako co ma olum olum omako co ci ki keto twon gwana mo i wiye bene ki keto gwana twon gwana mo i wiye ki dok ki keto gwana i wi dano mukene madwong ki puto gwana madwong adada ci dong oo ma joni guwoto matek ki gwanna enoni gin ma otime en aye ni kiwaco ni gin ma tye dong ka gony dong wan dong wato gonyo kany en i kine ka cawa apar acel dong eno dong ma bino dong cawa apar aryo-ni joni oto gonyo-o Kitedo dek, dano mukene ocamo mogo en dek citayel kodi muranga mono, muranga kong kiweko boiling-o ki pii, pii mangic ba kipiko muranga-o i jeriken oonyo pii-o ki kome woto woko kwede kumeno ee ka dong oo dong i gagony kwica dong otedo muranga dong dakika pyeradek pyerangwen nongo ocek koko kwon dong i kome woko kwon kenyo nyo kono en gwanne but myero oneko kenyo madit cam mogo matek.

Ee, onongo ni gwanani ocek, in ibulo gwanani, itoro giko maleng bene, oceko weng maber. Eh, mine ni banyo giko, bulo giko maber, oceko maber kina piny ru, ma nongo wan acako wot ca apar acel-li, nongo wamyero nenne ni gwana tye mucek weng. Eh,

Ci wod lukwong otute, onongo ni en omyero pe eto. Kit i ngo myero ibul gwanna-ni otum moko? Ci wod lukwong oyelle mada. Gin abino ca apar ki nucu keni, wod lukwong obulu gwanna weng, gwanna oceko weng maber. En kit ladit olum olum onongo oceke kede-ni, onyo ladit lakwena oceke kede-ni, ma gwanna oceko weng. Joni ogutte, ote gucako yubbe, gucako tengo pa buto keni ki nga nga gi yubbe me wot. Bino ja ladit wi lum lum nyo ladit wi lakwena bino ni wa lukung ibulu gwana otum. Wa lukung ni a lapwony abulu tum mo, abulu tum mo. Ingeni en awobi pa lakwena nyo lum lum kilwongo ni lapwony ba. Ilwongo ata ni afande ci mu doktor mukene. Ineno wa i lapwony abuto gin otum mo ya wapwoyo tutwal in dano ma latic tutwal nao gin ma tye wan wapwoyo tic tutwal wan dong kombeddi wabinekiko i nge bulugwana inge ni ki tung pa dibe kwija ki tung lamwonya kwija kilwongo lumlum ni omoo. Kilwongogi ni omoo onyo olum. Nyiri en aye wod lukunge otugi lonyo bongo weng ki kome. Olonyo bongo, olonyo catiko, ocako lonyo kome ni olum olum wun kite dong kitwu rac dong nining? Omoo kite dong kitwu rac nining? Wan dong tin wabito kitwu, tin dong co dong kong obinen kom co, co dong obimak i kom co. An dong pe abiye, wabito kacel kitwu kakany. An pe abiye to kene ma twak, wabito kacel, olunyo bongo weng ki i kome, wabito kacel, dong modo kong obin oguda kong, modo kong obin oguda kong dong, wabito dong kacel kong, modo kong obin oguda, jo dong woto ki kwoko dong nyi, nyi, an dong aye to dong ket wukum bedi kany, aye to ket, co loko lok me cwer cwinyo weng, liro lum lum dong. Gubino kenyo gugure weng ci gutugo nyero nyer matek ci gunyero nyer matek dong guweko kenyo ni aya wod lukung kong dong iruku bongo idwoko i komi onyo pe iruku bongo idwoko i komi wan dong wagonyi o in dong iromo dok gang en kite dong kigonye kede wod lukung dong en o okura abiduku ki moo en story pa olum olum abiduku ki moo story pa lakwena onyo pa